Ogu ningamba na Bruce mutaano wa Yaga. Eego munonga munonga nogamba na Bruce. Ninye Bruce. Eeh Yesu asiimwe. Asiimwe munonga.
Mazima. Kandi ogu ningamba no. Eeh ogu nogamba na Byaruhanga ogu mukuru weminyeeto omu kanisa omu kanisa yanyu egi eya Kyovu Uganda. Eeh nakwiijwe.

Kwonka yaagira ati, Yaagira ati, Ishe okamuteera okagamba nawe. Mbwenu hati nkaanye nka mukuru w'eminyeeto nituba nituteerera abaana b'ekanisa egi. Abaana haine oku mwayeheriire hare n'ekanisa. Biiki ka Ishe ka naakunda ekanisa, ka naakunda okushaba buri sande. Mwana w'ekanisa ya Ruhanga ka waagiriire hare. Ebireebeka noomanya nka bigumire nituri omu bizibu. Ka okwiriire eri haihi na Ruhanga totandika kushaba mwana we. Nyowe nyiha ekishushani oba nitakuteera? Nibagira ngu nyowe ku nkuza kuza omu kanisa babanza banteerera ekide. Ninga iwe ku waagiire kuzayo. Nkabanza nakuteera ekidiiro kashaija we. Beitu bwoba omukanisa orimu ngu nibuhooro ninga okazayo kubuzabuza abantu ngu beebe ebi wakoze. Tinkubye point. Kora buzima aha mbwenu bwenu ojunwa nojunwa mukiiwe. Abarebire nokwatanisa na bakuru baawe aha na norwo orushinzi oruremiire omurukazi rw'ebaara aha omu busenta. Owakwasire mukakwata buzima mukirukangya nyokwa imwe sho yayeza kuruga omu maka g'ensi abatsigiire ebintu aha. Nyoko akiza kubagambaho yabatwara omu bakama ngu mutakaguza ebintu ebyo mukabiitira omu busente omwo n'omu nkazi nkuru. Tinkubye poyinti.
Mbwenu hati nyoko imwe arahi ori omu kanisa ngu nogira ngu oju ni. Mazima. Nyoko arahi.
Eh!
Muramukwatse mukahunzya omuka mukwenda kumwita? Abantu tibabagambaho aha mukenda mukenda kutema abantu? Reero hati nyowe noimuka owaruga kujunwa tokaherize na mwaka ori nogambira nyowe Bruce the Holy Ghost ngu nkaatakukunda kanisa? Mbwenu iwe ogikunzire ogikunzire buki? Banza ogaarire nyoko mugarure aho omuka ogarure n'ebintu byaaju ebi waizire.

Beitu omwana ogu bishoka atebekaine kwonka kandi yo kandi ebigambo ebikurugamu nyoka natiina ahakuba kugira ngu enda nezaara mwiru na muhima ngaha kandi eki kyari kyekye natiina mwana ogu nonda embabazi za Ruhanga na hati ohumize nkushabira obundi okakira orugaho egyo dayimoni yokugamba ebigambo bikukizire noyokugamba kubi.
Reka nkugambire busha nkugambire amazima obundi mukaatereera mureka kukwata Ruhanga nk'ebicuraguzo. Mazima.
Yoba kugira ngu Ruhanga n'ebicuraguzo nooza kumukwata nk'oku okwenda Noa. Buzima ku orikureeba ekanisa egyo twagihungiremu ogize ngu ni buhooro. Manya itwe tukahunga omu kanisa kwonka tutaine Ruhanga. Mazima. Ruhanga nitumumanya.
Turi nk'imwe ab'okukwata emize yaanyu. Okashanga ngu omuntu arugire kurwana n'omukazi. Noa ayemereire ahagati y'ekanisa naatendereza naabiiha abantu naaha obujuju. Iwe nooza ota omu kanisa buzima abaana baawe bari aho bahiire. Tinkubye poyinti.
Mbwenu nk'abo abaana abu waakwatsa okazaara omu bi, okakwata abaana ka, o, abaishiki abaana b'abantu okabatweka, okaba, okabanaga, okabata mu kiina, oteekateeka ngu okujunwa kwawe okwo, togaruka okagyenda okaronda abaana, okatereeza omuhanda buzima okaza gye omu kanisa egyo naanye nka, naanye nk'omwana orikukureeberaho naanye nkakureeberaho nka, nkagira eky'okureeberaho kirungi kitari kishuba. Tinkube poyinti.
Ekanisa egyo ey'okura niyo kushanga omuntu ari omu biiki, n'okushanga omuntu ari muhikirwa, kwonka eka, eka ye niyo kwijura, niyo etaahamu oburogo. Mazima. N'okurwana n'abakamwana, n'okurwana n'abahara, n'okurwana na buri kimwe. Egyo ni kanisa ki? Itwe tukaguma ahari Ruhanga twaruga omu kanisa ezi ezirimu ebyeshongoro by'entuha by'abantu. Kwonka nyowe naatiina, hoona shi mwana y'egi emyaka ei oine, n'ebi ebigambo birikukurugamu? Nyowe ka naatiina abazaire ka baine orugamba. Ezo n'enshoni kifiireho.
Ona shi eki n'enki mwana we? Mbwenu mukuru w'eminyeeto maawe. Ebintu bigumire. Toba, beitu tobanza okatereeza oru, orurukuri rwawe oruremiire omu busenta aha omu rukazi rw'ebbaara? Tinkubye pointi. Ngu tinkusharaho mazi we.
Abaana nibamwoboora.